Hemmäňize salam mähribanlar! Moda Fasonlar kanalyma hemmäňiz hoş geldiňiz! Bu günki size gürrüň berjek temam enelerimiz barada. Ýaşyň ulalyp, aklyň oýuldygyça, düşünjäň we dünýägaraýşyň giňäp barýar. Soňky wagtlar näme üçindir tebigata ýakyn bolupdyryn. Ene topragyň üstünde çägelik otjumak meýdanlarda oturyp, baglaryň saýasynda saýalap, guşdur-gumrularyň durmuşyna syn edýän geň galaýmaly. Hatda guşlaryň durmuşy hem adamlaryň durmuşyna çalymdaş. Men muny diýmek bilen ene barada gürrüň etmek isleýän. Ene. Hemme we ähli wagtda eniligine galýar. Täsinje owaz edýän ene gumry ine ýene çagalaryny naharlamaga başlady. Uzynly-gün agzy bilen nämedir bir zat daşap, üç çagasyny ekleýän ene gumrynyň öz ahwalyndan welin hiç kimiň habary ýokdy. Olar diňe ene ganatynyň aşagynda ýylanyp, onuň getiren zatlaryny iýmek bilen rahatlanýardylar. Ene gumryny synlap oturşyma, ejeler hakynda pikirime çümdüm. Näçe ýaşadygymyzça garamazdan, howa sowasa, egnimizdäki eşiklerimizdir iýen-içen zatlarymyz saglymyz üçin, Iýýän zatlaryma gyzyklanyp, jany-teni bilen bizi gorap ýören ejelerimiz, gör, biz üçin näçe zähmete, näçe jebir-jepa dözgelipdirler. Ukusyz geçirilen gijeler, irginsiz zähmetler, üzüp bolmajak yhlaslar. Emma biz ejelerimiz üçin näme edip bilýäs? Ýa bolmasa olaryň Gursagyndaky agyry, ynjylardan, alada-ünjülerden biz habardarmy? Şeýle sowallary öz-özüme berenimden soň, näme üçindir günäli çaga ýaly eginlerimiň gysylýandygyny duýman galýan. Soňra bolsa Ene diýilýän beýik we taýsyz gudratyň öňünde näme hyzmat etsek, Elbetde, onuň bir gijeki ukusynyň ýa-da bir damja ak süýdüniň öwezini dolup bilmejekdigimize aklymyz çatýar. Çünki ene yhlasy, ene söýgüsi keramat, kerem. Ol arşdan berilýän täsin duýgy. Ony hiç bir zat bilen deňäp hem bolmaýar. Ony özge bir ýerden gözläp tapyp hem bolmaýar. Ol gaýtalanmajak söýgi, şonuň üçin hem sylalyň, hormatlalyň, söýeliň. Enä tagzym, mukaddeslige tagzym. Adamyň öz mähribanlary baradaky ýatlamalary onuň durmuşynyň iň gyzykly we ýakymly ýatlamalarydyr diýlen çuň manyly jümle bar. Adam öz mähribanlaryny saglyk hem salamatlykda haçan görüp bilýär? Haçan olar bilen gülüp-oýnap bilýär? Elbetde olaryň entäk ýaşy hem gujurly. Özüniň bolsa heniz çaga wagtynda ýakyndan gatnaşýan joralarymyň biriniň, Her gezek atam öýüme baranymda ejemiň gitdikçe garrap barýanyny görmek ýüregimi dilýär. Maşgalada körpe bolsaň kyn ekeni. Ene-ataň derrew garraýan ýaly diýip, janyndan syzdyryp aýdýany ýadyma düşse. Ol ýüregimem jigläp gidýär. Kim elinden gelse, ene-atasyny garrylyga dözjek wagty höküm edýän bolýarmy näme? Ynsany çagalykda bagtyýar edýän esasy pursatlaryň onuň ene-atasy bilen gatnaşygyna baglylygy alymlar hem ylmy seljermeleriň üsti bilen subut edýär. Diýmek, çaganyň bagty gönüden-göni ene-atanyň elinde. Maşgalada kemally perzendiň terbiýesinde enäniň orny aýratyn bolýar. Enäniň ertir-agşam ýagşy niýet bilen gowlugy sargap, durmagy, çagalary ýagty ýollara atarýar. Il-güne ýagşylyk etmek, kesp-käriň bilen görelde bolmak, agzybir maşgalada hökmünde tanalmak, iň esasy-da päk zähmetiň bilen abraýly abraýa ýetmek ene sargydynyň owazydyr. Gözbaşy kemelmeýän mähir derýasyndan ganan çaga özüni mydama gerekli arkaly duýýar. Çaga üçin iň esasy zerurlyk, onuň özüniň gerekdigini duýmak diýip, çaga psihologiýasy bilen meşgullanýan bilermen Gaýta-gaýta-da aýdýarlar, Çaga bilen gatnaşykda ony senden kiçi däl-de, hut özüň bilen deň derejede duýmagyňy gazanyp bilmek, çaganyň öňünde giň gözýetimiň açylmalygyny ygtyýarly sebäp bolup durýar. Kiçijek begençli ýagdaýda-da Keýik owlagy ýaly bökjekläp bilýän çagaňyz bar bolsa, onda begeniň. Diýmek, çaganyň şahsyýeti aň we duýgy taýdan sagdyn kemala gelýär. Şeýle şahsyýete eýe bolan çaga soňlugy bilen hiç bir kynçylygyň öňünde hem ýan bermän, olardan ruhubelentlik bilen geçmegi başarýar.

Eger ene-ata öz çagasynyň bagtly bolmagyny isleýän bolsa, onda öňi bilen özleri bagtly bolmalylar. Çaganyň duýgularynyň iňňän ýokarydygy sebäpli, ol ejesiniň gözlerindäki gussany, kakasynyň hereketlerindäki dartgynlygy soramazdan aňyp bilýär. Bu ýakymsyz ýagdaýlar çagada gorky, ýaýdanma duýgularyny döredýär. Şol sebäpden hem çagalaryň ýanynda özleriniň gaýgysyny gizläp, şatlygyny paýlaşyp bilýän ene-atalar sözüniň hakyky manysynda öz borçlaryny dogry düşündirip, çaganyň durmuşynyň diňe gowy tarapa özgermegi üçin alada edýän kämil şahsyýetlerdir.

Ynsanyň üstünlik gazanmak üçin, ala-böle çagalarynyň bagtyýar bolmalydygy hem düşnükli ýagdaý. Çünki adamda ýaşlyk diýlende, özünde mekdep, talyplyk döwri, dostluk, ilkinji söýgi, Bagt ýoly ýaly bagtly pursatlary, gymmatlyklary, ýatlamalary jemleýän Ýaşlyk döwri hem bolýar ahbetin? Bu sowalyň hut çaga psihologiýasyny öwrenýän bilermen tarapyndan taýýarlanylan örän ýönekeý, emma çuň manyly düşündirilişi bar. Çagalykda ynsanyň kim we nähili adam bolup ýetişjekdigini tassyklaýan alamatlar.

Muny biziň halkymyzda ýör günli ulanylýan Bolja oglan başdan belli diýlen paýhasly jümle bilen hem berkidip bolar. Bilermenleriň bellemegine görä, Ynsan aňy çagalykda emele gelip başlaýar. Diýmek, sagdyn hem dury, şol bir wagtyň özünde-de özboluşly gurluşy bolan aň saňa çagalygyň berýän peşgeşi bolmaly. Elbetde, onuň eýesi bolmak bolsa diňe bir çaganyň özüne däl-de, ony gurşap alýan ynsanlara, daş-töwerege, ilkinji nobatda bolsa ene-atasyna baglydyr.

Ine gyzlar, bu günki wideomda size gürrüň berjek zatlarym şulardan ybarat. Wideom halansyňyz öýdüp umyt edýän. Hemmäňize sag boluň. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, paka paka!